Greetings ma traders muri sei sei so on this video toda kungorirowa faster faster tova taita sei tova tapedza kalesson aka kari very simple someone mu whatsapp channel wabvunza akati ndozviziva sei kuti trend raita sei rakuchinja direction let's say tiri pa up trend eh hanzi ndozviona sei kuti akuya mudown trend kana kuti ndiri mudown trend ndozviona sei kuti ndakuya muup trend so apa toda kungoshandisa uh, this textbook setup kuti tione kuti tinoziva sei kuti market yakuita sei yakuchinja direction as you can see kuti tine structure apa handitika uh, eh, kuleft kwedu kunoko kune ibai handitika nekuti market iri kumuvha ichienda chi mudenga then kuright kunoku iseu nekuti market ichimubva ichiita sei ichienda pasi anditika right saka zvinoitika ndizvinoda so market painorevhesa e, eh, ndichangobata zvishoma panigirikini in terms of trend anditika e, eh, nekuti ibeginners guide no toda kuti vanhu vasarohwe neconfusion then pa pamunenge makunzwisisa manika knowledge anditi tozotanga kuwedzera chi imwe knowledge nekuti zvinhu zvakawanda zvinocontributa kuti trend ritese ridzike but apa tichangotasa chi pamacharts pedu panapa anditika right market kufamba kwari kuita nemuriona iri kuita yakanzi bos zvikumira kuti break of structure handiti saka tabreaka chi structure pahai panapa handiti ka tava tabreaka imwe structure pahai panapa tava tabreaka imwe structure pahai panapa saka tine imwe hai ish handiti ka structure yedu yatadza kunobreaka panapa handiti payatadza kunobreaka muri kuona pane ichi chichinhingirike nechi chizita ichi chakaiswa ichi handiti chakanzi chiri kutange chakati choko handiti zvinoreva kuti change of character handiti character yipi our character was uh, going up taachienda mudenga handiti saka character yachinja saka character kana yachinja which means kuti uh, chinhu chakuchinja direction handitika right eh, zvinoitika nezvounodai character painonochinja inochinja kana tapwanya iyi low ish yepapi yepa up trend rinori handitika then tobva tanogadzira low ish handiti emove iri down trend ratanga iri handitika then makada kunotisa manje pa text book setup ratokushandisa rinori handiti tine ma levels aya pa break wa structure makada nonotisa market iri kudzoka chii pa area ipapo pa break wa structure makada nonotisa mange todzoka paarea ipapo pari kushanda sesupport and resistance handiti e, kana musati maona vhidhiyo ratikaita resupport and resistance moita se moriona handiti ka monzwisisa kuti support and resistance inoshanda sei takaexplaina ipapo saka panapa palevel pazoitwa ningirikini change of character market paya yanga ifanira kudzoka muchi muzoni medu umu but yabva yabreaker handitika market payabreaker ndobva yanogadzira law yedu iyoyo ndoyatambotaura kuti inonotigadzirira chi law law yedu yagadzirwa papiko apa handitika right zvapagadzirwa law which means kuti takunogadzira chii takati pane paku yainonzi higher law handiti higher law yedu ndeipi ndeishi handitika higher law iyi inoitikira pane maplaces ainoitikira akafanana nemafibonacci retracements tichamaexplaina iwayo kumberi maorder blocks tichamaexplaina kumberi handitika ehe but in this case tichashandisa scenario ishi yekuti akadzoka muzoni iri handitika zoni rinenge rine chii ranga rine previous ningirikini eh, hai yedu yeupptrend kwanditi saka hai yedu izvi sezvatikaexplaina kuvhidhiyo rechi eh, resupport and resistance handiti takati mahai anoacta sechi semaresistance but yakabrekwa yakuacta sechi sesupport handiti munzwisisa concept iripo I hope ma mabata maths handiti same skill futi ndori kunoitika chii eh, padowntrend pedu panapa handiti tinenge tichifoma chii lower low higher low lower low higher low lower low higher low handiti tichibreaka ma i structure tichienda pasi handitika tinobreaka chii low ish handiti todzoka to breaker futi chii law ichi handiti ka saka ma laws atinenge ta breaker handiti anobva atanga ku actor sechii taka breaker let's say kuti ta breaker eh, this law handiti tai breaker apa make tichadzoka panapa law ichi yakuno actor sechii se resistance handiti ka chabreakwa apa yabreaka futi structure apa yabreaka structure handiti then kunoku handitika yabva yauya bva yabreaka chii hai yedu panapa ndopatoitika chii change of character which means takuenda chii muup trend saka market yedu tinch expecta kuti idzoke chii kunoku kuconfirma handitika kuti zvishuwa e, takupinda muchi muup trend tinofanira kuzonoita inonzi chii Haya low, haya low redu market ichanodzoka apa apa yobva yatanga tasei kuenda ane muona but ikabreaker ikarovera kuzasi which means tichiri muchii mudown trend i hope mapabatisire papo ngatisanganei pachii panext lesson tifambise nyaya dzachona